Үтүө чэрэгиһэннэн күндү нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ уонна ытыкмааны ыалдьыттар. Саргылаах саҥа үүммүт икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан алыптаах саҥа дьыл киэһэтинэн итии-истиҥ эҕэрдэ! Саҥа дьылы кэтэһии үөрүүлээх сүпсүлгэнэ биһиэхэ мэлдьи туох эрэ кэрэни, саҥаны арыйар саамай күүтүүлээх дьикти бырааһынньыкпыт буолар. Элбэх күүтүллүбэтэх түгэннэри соһуччаҕырбыт икки тыһыынча сүүрбэ кутуйах сылын түбүктүүр бириэмэбит тиийэн кэллэ. Сыл ахсын биһиги бары хайдах арыгынан саҥа дьылы үчүгэйдик көрсөр туһунан толкуйдуубут, Төһө кыылларынан сурунаалтан, хаһыаттан билэ сатыыбыт. Онтон быйыл мүнүөхтээх икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл оҕус сыла буоларын бары билэбит. Бу үһүммүт сыл хайдах буолуой? Оҕус сыла дьолу-соргуну үтүөйэр аҕалар олус үлэһит, сымнаҕас майгылаах диэн этэллэр. Үп-харчы өттүнэн баайы түстүүр, оҕус сылыгар төрөөбүт дьоннорго ситиһиилээх сыл буолар. Сана ылыыта оҥостубут ыра санааҕыт туолар диэн сулустар кэпсииллэр. Бу сылга төрөөбүт дьону барыгытын эҕэрдэлиибит! Куруук олоххо сыаллаах, дьулуурдаах, эрчимнээх элэккэй буолуҥ! Күндү көрөөччүлэрбитигэр бу кэлэр сылбыт эһиэхэ үөрүүнү,

Саҥа дьылынан эһигини эҕэрдэлиир Таркаайа нэһилиэгин муниципальнай тэриллии баһылыга Васильев Владислав Анатольевич Убастабыллаах Киирэп сиринэйи олохтоохторун, эһигини барыгытын, Саргылаах Саҥа дьылбыт салаллан эрэринэн Таркаайа нэһилиэгин дьаһалтатын, Таркаайа нэһилиэгин дьокутааттарын уонна тус бэйэм ааппыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын эһиэхэ кытаанах доруобуйаны, ыарыы ыалласпатын, үлэҕитигэр, үөрэххитигэр үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри эрэ баҕарабын. Быйылгы сыл бутаттан төһө дааныттан ыарыы кэлбитин иһин төһүм биир этэҥҥэ түмүктэнэн иһин ситиһии, ол да буолларыттан элбэх ситиһиити ыал типпэтэх. Оттон ол да буоллар санаабытын түһэрбэккэбит, эһиилги сылбытыгар биир сомоҕо буолан, тэрилтэ үлэһиттэрин кытары биир сомоҕо буолан үлэлээтэхпитинэ бу быйыл ииппэтэх сыалларбытын эһиил иһитэр-иһитэрэр курдук былааннанан үлэлиэхпит диэмин эрэнэбин уонна ол аана иһигиннигитигэр бу йылгы ситиһиллибит үлэлэри кыратык нэһилиэгим олохтоохторун иннилэригэр иитиннэрэбин көҥүллээҥ ол курдук бу йыл программа поддержки местных инициатив күрэххэ кыттаммыт хатыҥ сыһыаһа лиэнньэтигэр мөлүйүөн тоҕус сүүс суммаҕа детская спортивная площадка туттубут. Быйыл хомуйуох иһин быйыл кыайан сиппэтэ. Үсүүс алтан тыһынчатната министерство кыттыртан нөргүбүт. Эһиил бу сайыҥҥа дылы ситэрэн хоторон үлэҕэ киириэхтээх. Онон эме ренекетехи кайың. Антон Болланов иккис улахан проектпыт була комплексно развитие сельских территорий диэн программа кыттаммыт. хатыҥ сыһыыга. Мөлүйүөнтө сүүс биэр тыһыынчаҕа Миссилкос бу ыыппыт күрэҕэр кыттан мөлүйүөнтө сүүс биэр тыһыынчаҕа үлэ барда. Манна олартан Площадь Победы диэни тутан саҕалаатыбыт. Быйылтан күрүөтэ, олбуора уонна бу киһи хаамартата туаардара лаампалары турдулар, оттон эһиилги сылыгар оттон федерал былааннаахпыт. Бу сыл хаҥатыгар до куоракка баран эмиэ бу граҥҥа кыттардыы бэлэмнэнэ сылдьабыт уонна буоллаан оттон эһиил этэҥҥэ буоллаҕына оттон гран ыллахпытына эмиэ силигин ситэн истиэндэлээх гол дьон көрөргө истиэндэлээх вечный войнах буолаҕа диэн кэтэһэбит онто уонна уллаана бут ону таһынан хатыҥ сыһыыга эмиэ үс сүүс бешенча тысячаҕа суол ремона барда манна боллаан оттон ямочнай үлэлэр бардылар манна бэбит олохтоох тэрилтэбит кировский угольнай резервист үлэлээтэ ону таһынан оттон бу спорт хатымсыһыыга эмиэ спортзал тутуллан эһиил тохсунньу ый саҕалныытыгар үлэҕэ киириэҕэр тычитан хотон хилигин хитэн киирэн эрэ уонна боллаана Марха оскуолатыгар быйыл былырыын ылбыт грамотын технодом арыйдыбыт. Манна Улаанаттан нэһилиэкпит олохтоохторугар чэпчэки сыанаҕа уонна бу онтон датын дьоннорго бу тэрилтэлэргэ да буоллун бу миэбэли оҥорон саҕалаатылар ото манна аҕыс сүүс тыһыынчаҕа оборудование булбутун үлэҕэ килэрэн бу үлэлии сылдьаллар түгэнинэн туһанан оттон Марх оскуолатыгар махтанабын уонна уоллааныттан манна Киров сэлиэнньэтигэр биһиэхэ түөрт аҥаар мөлүөннээх улуус бүддьүөтүттэн оскуола ремона барда маннаттан бары көрдүгүт иһиттигит манна түннүктэрэ хара муостата муостата линолеумнанан үлэҕэ киирдэ уонна туалет тутулунна Уонна уоллааныттан итини таһынан балтараа мөлүйүөн курдук хуммаҕа Киров зала эмиэ хара муостата уларыйда. Уотун эмиэ ситэрдилэр, оттон барыта син этэҥҥэ ааспыкка кэлэн бэрибэккэлээппитигэр син этэҥҥэ үчүгэйдик оҥоһуллубут, оскуолабыт иһэ сып-сылаас буолбут. Онон буоллааныттан туппут үлэһиттэрбитигэр бу чуолаан биһиги дириэктэрбитигэр Давыцов Георгий Георгиевичка уонна кини үлэһиттэригэр барҕа махталбын биллэриэм этэ. Ону таһынан оттон быйыл киирэппит детсада туохха оскуола киириэхтээх этэ. Ол да буоллар оттон бу нэһилиэнньэ олохтоохторо туруорсан бу Даврецов Георгий Георгиевич биһиги уолбут туруорсан бу оскуолабыт детсаппыт оскуолаҕа киирбэтэ, онон барҕа махталбын биллэрим. Итини таһынан буоллаан оттон быйыл былырыын бу детскай площадка граныгар кыттыппыт манна биир мөлүйүөн сууммаҕа ылыллыбыт детскай игровой площадканы Бу биһиги эдэр кэскиллээх ыччаттарбыт уонна бу нэһилиэк аҕалара түмсэннэр бу детскай площадканы бээлэрэ туруорбуттарыгар нэһилиэк дьаһалтатын аатыттан эмиэ улахан махталбын биллэрэбин. Бу улахан ситиһии буолар. Бу бииргэ түмсэн үлэлээһин диэн. Онон саҥа дьылбытыгар Баҕарыам этэттэн эһиэхэ кытаанах доруобуйаны. Ону таһынан буоллаан оттон манна Миссе Фос программатыгар олоҕуран 3 мөлүйүөн көрүллүбүтэ. Бу шлюз регулятор изыскательнай уонна по проектнай үлэтигэр диэн манна Кировпытыгар буоллаан оттон неделяттан тахса хонаһатаннар манна Кировка чоҥнооҥҥо олобетр чоҥнооҥҥо манна изыскание үлэтин ыыттылар уонна бу проект үлэтин хайдах былааннаах барарын үс мөлүйөҥҥө бу Үөдэйгэ, Аканаҕа уонна бу биһиэхэ проект оҥоро сылдьаллар. Эһиил сайын проектарын бүтэрэннэр Хүрбэкки сылга шулюс тутулларыттан былааннанар диэн ити биллэрдилэр. Уонна буолланыттан бу улуус үбүттэн көрөн, чоҥноон Киров хоруута дириҥээтэ маннаттан эһиит буллааныттан уу киириитэ бухаайтарбакка шведи киирэрин курдугаттан ити хорууну хаһан биэрдилэр. Бу бу нэһилиэк үлэтэ бу биир эрэ киһи үлэтэ буолбатах. Туох баар нэһилиэк дьаһалтатын үлэһиттэрэ бу тэрилтэлэрбит үлэһиттэрэ бары туруулаһан үлэлээбит ситиһиибит буолар. Онон барыгытын бу ситиһиннэн эҕэрдэлиибин. Итини түтүмүппэр бу наҕараадаларга киирэбин. Манна буллааныттан биһиэхэ быйыл Таркая нэһилиэгэр оттон син элбэх үлэ барда диэммит оттон бу сыл бастыҥтан бастыҥ дьонноругар сыллата наҕараада туттарабыт. Ол курдук аҕа статуһун көтөҕүүгэ уонна дьиэ кэргэн институтун бөҕөргөтүүгэ кылаатын иһин Саха Республикатын аҕа сүбэтин аатыттан бу түөскэ кэтэр мэдээлинэн наҕараадаланар Иванов Ваир Васильевич Киирэп сэлиэнньэтин олохтооҕо эҕэрдэлээн кэһэйиэххэйиҥ Ити курдук ис хоһоонноох эҕэрдэ сурук уонна бу түөскэ кэтэр мэдээлинэн наҕараадаланнар Николаев Александр Александрович, Кировтааҕы угольный разрез погрузчига, нэһилиэк, олох, нэһилиэк олоҕор көхтөөх кыттыытын иһин уонна аҕа статуһун көтөҕүүгэ дьиэ кэргэн институтун бөҕөргөтүүгэ Кылаатын иһин Саха Республикатын аҕа сүбэтин аатыттан махтал суругунан наҕараадаланар Теннов Сергей Александрович. Конституция уларыйытыгар быйыл Конституция уларыйыта буолбута. Онно быыбары тэриигэ, быыбарга бары ыытыыга үрдүк таһымнаахтык ыытыы иһин Саха Республикатын Центральнай избирательнай компаниятын аатыттан махтал суругунан наҕараадаланар Моргусова Николина Николаевна түөрт сүүс уон бэһис миэстэтээҕи уйукпут бэрсэдээтэлэ Бу уонна Таркаай нэһилиэгин социальнай-экономическай сайдыытыгар кылаатын иһин бу нэһилиэкпит грамотатынан наҕараадаланаллар. Бу нэһилиэк бу кыайыы хэттэ он бес сылыгар күүскэ үлэлээбит дьоннорбут буолаллар. Ол курдук Николаева Альбина Ивановна, Кииреп селениетин библиотекара, Ити курдук ис хоһоонноох грамотаннан наҕараадаланар Добрецов Георгий Горбиевич, Данил Иванович Николаев аатынан Кировтааҕы школа-сад директора Иванова Эмма Алексеевна, Киров, Кировтааҕы ветфельдшербыт. Ити курдук наҕарааданнан наҕараадаланар Николаева Галина Николаевна, Көмүсчэн оҕо саатын сэбиэдиссэйэ. Ити курдук ис хоһоонноох наҕарааданы туттарабыт. Бу биһиги нэһилиэккэ бу сыллата ыытыллар кухумье күрэхтэригэр бу поддержкалаан көмө хаччыны биэрэр уонна бу нэһилиэк бу Киров селениетин олохтоохторун, оттон олохтоохторугар сүрдээх элбэх көмөнү оҥоро турар Кировскай угольнай разрез генеральнай директорыгар Николаев Юрий Рябовичка уонна наҕараадаланаллар биһиги нэһилиэкпитигэр чуолаан Киров селениетигэр күүс-көмө буола сылдьар биһиги меценаттарбытыгар Маргарита уонна Ариан Маргусовтарга махтал сурук туттарабыт уонна итини таһынан Маргарита Ивановна быйыл биһэн биэс сааһын өрөбөллөөх үбүлүөйэ туолбутунан итиитик-истиҥник эҕэрдэлээн туран бу кыракый сэмэй бэлэхпитин уонна бу эҕэрдэ сурукпутун тиксэрэбит уонна буллаан отто быйыл бу ыарыы туруоҕуттан биһиэхэ маарт ыйга буор босхо биһиги волонтердарбыт ыарыы тарҕаммытын туһугар күүскэ үлэлээтилэр. Кинилэргэ Таркаай нэһилиэгин бу волонтерскай хамсааһын үлэтигэр көхтөөх кыттыыларын иһин уонна бу ИП Майоровская маҕаһыыныттан биир тыһыынча суумаҕа сертификат туттарыллар. Тельнов Сергей Александровичка Ити курдук ис хоһоонноох махтал сурук уонна бу биир тыһыынча сертификат туттарыллар Тихонов Эрэл Ньургуновичка уонна Антонова Оксана Артуровнаҕа. То түгэнинэн туһанан бу волонтердарбар уонна бу түүнү күнү баһа үлэлээбит балыыһа үлэһиттэригэр барҕа махталбын биллэрэбит уонна баҕарабыт эһиэхэ өссө төгүл кытаанах доруобуйаны, кэлэр сыл үөрүүнү уонна бу ыарыыбыт киэр кыйданан турбатын туһугар бу нэһилиэк сайдыытын туһугар биир сомоҕо буолан үлэлиэхпит диэн эрэнэбин уонна баҕара эмэтэ кытаанах доруобуйаны кэлбит сыл эһиэхэ үтүөнү эрэ тосхойдун баһы балыр Арыылаах норуот айымньытын дьиэтэ икки тыһыынча сүүрбэ сыл сыл бастыҥ киһитэ анал ааты биллэрэбит Данил Иванович Николаев аатын сүгэр Киирэ орто оскуолатын учууталыгар Антон аҕа Оксана Артуровнаҕа Бу сыллар усталарыгар нэһилиэккэ ыытыллар араас общественнай тэрээһиннэргэ, волонтерскай үлэҕэ инники күөҥҥэ сырыттаабыт. Өссө да төгүл үрдүк ситиһиилэри бу сыл эйиэхэ дьоло эрэ бэлэхтээтэ. Биһиги нэһилиэккэ өр сыл араас хабааннаах тэрээһиннэрбитигэр куруук көмөлөһөр, өйөбүл буолар спонсордарбытыгар махтал суругу туттарабыт. Арыылаах хааччахтаммыт эппиэтинэстээх тэрилтэтигэр салайааччы Тихонов Алексей Николаевич. Ити курдук махтал сурук туттарыллар Киирэптээҕи чоҕу хостуур разрез коллективыга салайааччы Николаев Юрий Григорьевич. Махтал сурук туттарыллар биир дойдулаахтарбытыгар предприниматель Маргарита Арыйаан Оргусовтар дьиэ кэргэттэригэр Аны билигин нэһилиэк культуратын тэрээһиннэригэр көхтөөхтүк кыттыбыт дьоннорбутугар грамоталарынан наҕараадалыыбыт. Николаева Галина Николаевнаҕа, көмүсчээн диссоциация биэдиссэйигэр, Саинова Александра Дмитриевнаҕа, Данил Уйбанабыс Николаев аатын сүгэр Киирэптээҕи орто оскуола учууталыгар, Иванова Лаура Никитичнаҕа, Данил Уйбаанабыс Николаев аатын сүгэр Киирэптээҕи орто оскуола учууталыгар. Икки тыһыынча сүүрбэ сыл көхтөөх эдэр ыал анал аат иҥэриллэр Антонина Сава Николаевтарга, Тыл бэриллэр Данил Иванович Николаев аатын сүгэр Көмүскээн детсад сэбиэдиссэйигэр Николаева Галина Николаевнаҕа, Кэлэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэлиир сылынан күндү олохтоохтору эҕэрдэлээн туран Көмүсчээр уһуйаан коллективын икки тыһыынча сүүрбэ сыл сыл бастыҥ киһитэ аат иҥэриллэр Федорова Саргылана Михайловнаҕа Саргылаах саҥа дьылбыт чугаһаатаҕын ахсын хас биирдиибитигэр ойор күннээх оҕус ааспыт эргийэр, кэрэ дьикти баарыгар өссө төгүл итэҕэйэбит. Оонньуу көн нар аргыстаах, минньигэс кэһиилээх, аттаах-алыптаах оҕо сааспыт аргыстара хаһан да ааспатыннар, ылбаҕай санааҕа уйдаран, үөрэн-көтөн биһигинниин бииргэ буолуҥ диэн тураммыт эһигини барыгытын Саҥа дьыл алыптаах киэһэтигэр ыҥырабыт!

Уой, Саҥа дьыллааҕы концерт бөҕө кыаллар обуун куйаар ситиминэн, наһаа да үчүгэй концерт. Ол эрэн Саҥа дьыл аптаах тиллэрдиэн. Арай эдэр эрдинээҕи ырыаһыттарым баар буолан хаалаллара буолан наһаа да үчүгэй буолуо этэ Дорообо, хаһайка. Ой, дорообо, ким ини? Мин дьон баҕа санаатын толорор феябын. Саҥа сыл үүнэр күнэ аптаах күн. Онон эн баҕа санааҕын мин толоруом этэ миэхэ эдэр кулу. Ой, наһаа үчүгэй дии, махталы кытары. Оччоҕуна, фея, баһаалыста, мин эдэр эрдинээҕи ырыаһыттарбын манна баар гынаҕын да?

Күндү доҕоттоор, тиийэн кэлбит Саргылаах саҥа үүнэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан Үүнэр дьылбыт үөрүүнүк сэттин Кэлэр сылбыт кэрэни кэрэһэлээтин! Саргыланнын саҥа дьылбыт, уруйданнын саҥа дьылбыт, өссө төгүл саҥа дьылынан, саҥа дьылынан!